Magtymguly atamyň sözlerini iýip-içmeli dünýedir diýer-ä. Şony biri eşidipdir-de beremýänkasyny üç ýyllap dastawka iýipdir-ä bu. Äý çykypdyr ol goňşulary uly nawez, gowy jaýzat alyp gidipdir diýer-de ol. Ýaňkaýdan ol edýän Magtymgulam sokdow diýip. Iki sany kürre bar ekeni. Bular ulalyp eşek çykypdyr-da, hersi bir hojalyga düşüpdir-de. Oňa bir esli salymdan soň gabat gelipdir iki eşek biri-birine, ol biri-ä men ýaly semiz diýýär, birem hor diýýär-de. Semiz eşek hor eşege, Näme boldy-ow, dost, ýaman lagar düşüpsiň-leý, eýgilikmi-how? diýip. Aý, eýýäm düşse, ogly münýä, ogly düşse, agtygy münýä. Uzak gün hojalygyň işi. Agşama mekel daň ýalar, iýseň-ä şo syrkyny-leý ýandak. Içýän suwuňam guýyň suwy. Meň-ä günüm şonýaly, seň-ä gowy öýdýän ýagdaýyň, ýalpyldap dursuň-aý diýip. Aý, ho-ol-aý, eýýämiň maşyny bar, oglunyň mytyry bar, men-ä münýänem ýok hojalykda diýip. Şo bakly göküzleň ýanynda näme iýip-içseler, iýip-içip ýörün diýip. Eý, dost, ýene bir zadam bar-ow diýip. Hä, näme diýse. Düýn-öňňun eýýäm agtygyna sökdi diýip. Näme diýip. Hak, eneň eşek minsin diýip. Bir ýyl hojalykda o zatlaram maňa galaýjak ýaly bolup dur diýip. Eý irden maşynyny süpürip dur eken oglanlaň biri ol aýal çykyp niräk diýipdir ol. Aý bu gün otduk hyn diýipdir işem ýok bir bä aýlanaýmasam bäşdir üçdir benzin pul bolsa diýip. Aýal aýypdyr sadygam ýok şu gün diýipdir. Ogluňam alyp git diýipdir. Aý ýör oglum diýip ataly ogul çykyp gidipdirler. Gün ýaşyp barýarka gelipdirler, ýaňky golin aýal oglundan sorapdyr, Nirä gitdiňiz kakaň bilen? Eje, häli şu taýdan gitdik, ol kakamyň ýanyna iki sany adam mindi diýipdir. Bular düşende pul berdiler diýipdir. Eje diýipdir, soň kakamyň ýanyna üç sany adam mindi diýipdir. Olaram düşende pul berdiler diýipdir. Eje diýipdir. Hä oglum diýse, soň kakamyň ýanyna ors gelneje mindi-ow diýipdir. Bular kanalyň gyrasyna bardyk diýipdir. Kakamam eşigini çykardy, ors gelneje-de eşigini çykart diýipdir. Oglum olar kanalda suwa düşdülerim. Suwa düşerem-aý eje, seň o Aşyr goňşy bilen mal ýatakda eden zadyňy etdiler-ow diýenler. Bir irräk indi ýaňy-ýakynda bir mesjine-de sünnete duradylar-da, türkmen aga öň bir Oba aýlanyp bir ýörite sünnet edýän ussalar batda. Tahyr aga diýip biri aýlanyp-aýlanyp oba-oba sünnet edýän eken-dä ol. Soň kesip o pürçügi gamşa göterip berip gidýär-ä. Tahyr aga berenok eken, muny alyp gidýän eken ýany bilen. Aýalyň nä esli ýyllap oba-oba aýlanyp sünnet edip esli zady üýşendir-de ýaňky pürçükden. Tahyr aga şundan bir sumka dikdireýin-aý diýip materiallary ussa eltipdir. Ussa domun barlap görüpdide Tahyr aga materiallary arginal eken ol maýdarak diýipdir muny puryja gerek bir azjyk wagyt gerek diýipdir bir ýigrim günden habarlaşaý diýip aýt bor Tahyr diýip gaýdyp ussada Tahyr aga ýigrim günden soň baryp nätdiň inim sumkany taýýarladyňmy diýdi howwa Tahyr aga diýip eline gapjyk beripdir Äý, inim, men sumka zakaz etdim, ol gapjyk dik goýaýypsyňlaý diýse, ussa aýtýar diýýär, Tahyr aga, eliňde göteriber, özi ulanyp sumka bolýar diýýär. Nur däde haja gidip gelipdir, oglanlaryň biri. Soň bir aýdan soň aýaly aýdypdyr, Gyýw oglan diýipdir, öň maňa ýeketägim, ýalňyzym, ýekejäm diýýärdiň, ol soňky döwür diýeňoklaý diýipdir-de. Indi maňa ýalan sözlemek bolanok diýýärdi. Bir hepdäň içinde bir obada alty sany öznasy bölüp dur. A ýöne plan öznasy böldi-de plan öznasy böldi bolup dur diýýär. Şol obaň magazynynda men ýaly bir gölesine ýüp almaga barypdyryn. A girip magazynyň içine şeý gözüni aýlap dur, ol görnüp duran ýerde ýüp ýok. Diýýä. Soň magazynçydan sorapdyr, Agam ýüpüň ýokmaý diýip. Magazynçy aýdýar diýýä, Inim uks bar, uks. Bir dubaýly arap altyn balyk tutupdyr deňizden. Aýan soň çykarypdyr-da, iýjek bolup ugrapdyr, ol balyk gepläpdir, Meni iýme, göýber, näme şertiň bolsa aýt diýipdir. Äý, meň şertim-ä-o, diýipdir, niýetim balyk iýmek, diýipdir ýaňky arap. Goý, dünýäň kilkasyndan kidine çenli bereýin, ýöne meni goýber, diýipdir. Atja bir şertiň ur, aýt, diýipdir, ol ýaňky arabam ak matasyny şeýden ur. Wapşe şu Dubaýdan marylary çykaryp bolýarmy-aý, diýipdir. Ony Altyn balyk aýdýar, diýýär. Äý, agam, onda iýäýsen-aý, menem urgap berýäň balygy, diýip.

Bir mollum sorapdyr Gylyjyşan. Aha. Okuwçylara. Hmm. Ay sen cennete gitjek bolan gelin gallar diýipdir de. Aha. Ay hem okuwçy elini gallyp dur, men ýaly bir elini gallyp malatdyr diýär. Sen näme üçin gallyraň ok diýdi. Ejem maň okuwdan çykyp öýe gel diýdi diýär. Irden edarasyna baryp biri işdeşine gürrüň berýärdi, Äý, agşam ştadan işden çykyp öýe bardym, ol öýde tapjaň üstünde daşarda öýdäki bilen daýaw gyzyl ors ýatyr-ow diýip. Hawa, onsoň sen näme etdiň diýse, Äý, men nä orsça bilýänim-aý diýip. Şu Gapur bazardan sygyr aljak bolýa ol sygyr satýan jellap Eý Gapurjan saňa şu sygyry berip bolanok diýipdir. Eý men barýa soramok pulumy berip aljak bolýan diýdi. Ýok Gapurjan düşünäý diýipdir şu sygyry tanşa berip bolanok nätanşa satmasaň diýipdir. Hä näme diýdi aý şu sygyryň aýyby bar diýipdir. Näme, näme aýuwa diýsem, sygyr özüni emýär diýipdir. Zyýany ýog-ow, sagjak emmese bolýar diýipdir. Kazyýelli Kuwwat bilen Amannazar Küýki Maryň köne birinjibanýasynda obşy taňňyrda düşülýän döwründe suwa düşüp dur ekenler. Ol Ýazýelli Kuwwadyň eli degäýipdir-de Amannazaryň syrtyna. Näme etýäň äý diýipdim. Äý bagyşla halypa oýun etýän diýipdir ol sabynly göt bilen oýun etme diýýär. Uly ýapdan biri akyp gelýär diýerdi-ä her gezek çümüp çykanda Pomogite! Pomogite! diýip gygyrýar diýerdi-ä. Gyrasynda-da özüň ýaly biri keýpini kökläp otyr eken ol deňine ýetipdir ol gark bolup gelýän ýokaryk çykyp Pomogite diýip duralýan grafyň oturan aýdýar diýen orsça öwrenmän ýüzmäni öwrenmeli ekeniň. Andiç ýa aga soň iki çagamy alda häzir al salaýsyn ikisinem alsyn bil alsyn diýip. Äý Kemal diýdim agaň Mämmet andiçik durlaý çagasyndan geçip durlaý diýdim ol äý heleýniň yzynda gelenleý diýip. Men ýaňy bergidar Çary bar ekeni. Çary ştaýda ýaşaýamaý diýipdir. Ol Çary bärde ýaşanok diýdi. Onda sen kim diýipdir. Ol men Çary diýipdir. A näme üçin bärde ýaşanmok diý. Heý mundanam bir ýaşaýyş bolmaý diýdi. Gapur bar-a bir gadyrymyz. Komunizmdäki. Ol tüweleme amerikanyň basketbolisti ýaly iki metr on santy dagy. Aýalam kelteçik däl, bazardan köwüş alypdyr aýalam ýaly eken ol. Kyrk bäş ber diýse köwüş satýan kyrk dört beripdir muňa. Men geýip göragam diýip. Eý Gapuram aýagyna gelip dur gysýam agam diýse eý kyrk bäş satsana munyňa çalaja gysýa diýipdir-de. Köwüş satýan geýiber agam ulalýa diýipdir-de. Gapur heleýini görkep şuny ýigrimi bäş üläl geýip berin ol şodur şu diýer. Bir mollum uzyn gije içipdir-de, irdenem sapaga barmaly bolupdyr welin alty ýaşlylar okadýan eken-dä goý. Geçmeli tema-da bir eken-dä. Eli duranok diýe-de ýaňky mollum wibrasiýa berip eli şeýdip dur diýe-de. Pahmyl ýok-da. Çagalar şu näçe diýipdir weli okuwçylar gygyrýa diýe mollum istrelka diýip. Bir doska aýak diýip ýazykly diýe. Soň aýal molluma-da men ýalak ikilikçiden soraýardy, oka diýip bolun. Ikilikçi okuwçam diňe şo A harpy tanaýardy-da, A, A, A diýip, şo yzyndaky Y harpy tananok diýýärdi. Molluma-da öwretýärdi-ä muňa, A, Y, A, K. Näme bolýar şu diýse, Bilenok diýerler ýaňky a, a diýip. Aýak diýip ýazylan diýen aý ony. Aý owarmagada mekdebiň daş ýüzünden sygyr geçip gidipdir-de, aýal mugallymä sorapdyr, şo näme diýipdir-de, sygyr diýipdir. Ana şonda dördüsi bar diýipdir. Mende-de ikisi bar diýipdir.

Kaska, güpbi-walak, şinel, hemme zat, iň ýeňili kalaşnik awtomat diýýär-de, olam üç ýarym kile. Ozüň gygyrýar diýe komissar öňde öýläk-öýläk ýöräp, owgan basybaljylary bilen uruşmaly, owgan basybaljylaryny ýok edip, owgan halkyny azat etmeli diýip, owgan

Çagam, köseme emdiräýsene, diýipdir-de, gelnem göwsüni çykaryp öýmendäp emdirjek bolýar, çaga emenok diýýär, äňňä-äňňä edip. Ol meý diýýän, ony masgara etdiň, gaýdyp seň bilen ýola çykman, uly ile masgara etdiň, bol hem bolmasa memmäňi daýyňa berýän diýipdir. Kankam eşidip durandyr-da. Aý, beýle-ä bolup, o gelin bu göwsüni çykaryp, Bolem bolmasa Memmäň daýyna berýän diýse, ýaňky ortada duran Bol-a bu nim öňem düşmeli ýerden üç astonowka geçdi diýýär. Gapur diýip bir brigadyrymyz bar biziň. Ol Amerikanyň basketbazysy ýaly ýaman uzyn-a-re, iki metr on santy boýy bar muň. Kolhozyň brigadyrlaryna bilýäňiz-ä iş edeni o-ow, şol Korçakyň sumkasam bar, bir gyzyl ruçkasy bar, birem gök depderi bar. Çek ýazyp ber diýseňem melew özüň ýaz diýip. Çatrykda durýa-da bular mydama. Ony geçip barýan oglanlaň biri, Salowmaleýkim Gapur aga diýipdir. Waleýkimessalam, niräk barýaň-aý diýipdir welin, Aýş gelin bilen bazara aýlanjak diýipdir-dä. Gapur aýdýar diýýä, Geçmese öýe äkeläý diýýär. Awşukur mollum taňyrgazaga çeňňek taşlap otyrka geçip barýan oglanlaň bilen, Aý, Awşukur mollum, seniň kelläň dynypdyr-ow, bulançak suwda dur, balyk bormy? diýipdir-dä. Ogul, ol gezeňki döre adamy, Amuderyýaň balyklarynyň açkysy barmy? diýipdir. Döwlet ýetimiň agasy Narly mollumdan sorapdyrlar, Döwlet ýetim täze aýdym çykaranokma diýse, Narly aga aýdýar diýýär. Wah, Döwlet aýdym çykarjak bol, Döwleti garjaýdan çykaryp bolar. Düýn öň oglanlaryň biri gelip, Emrajan gemroýum çykdy, ol näme etmeli diýip soraýar menden. Menem öň elim çykanda tebibe saldyrdym diýdim. Biri kowalap barýar diýýär, birini onuň yzyndan kowup barýan gygyrýar diýýärler. Dur diýýän, saňa dur diýýän diýse, öňde gaçyp barýan aýt diýdi. Özüň dur, seni kowalaýan ýoga diýýär. Dört sany baja bar ekeni. Üç baja bolup körpe bajaňka düşüpdirler. Oba-da gyzgyn. Aý, günortan içipdirler kondisioneriň aşagynda. Öýlän içipdirler kondisioneriň aşagynda. Öň körpe bajy öý iýesi aýypdyr. Daşaram ýaman salkynlady-ow bajalar, daşaryk çykaýalyň tapşaň üstüne diýdi. Aý, maslahat bajalar diýdi. Aý, daşaryk çykyp tapşaň üstünde hemme zady gurnaşdyryp içi gurapdyrlar, ol körpe bajy öý iýesi aýypdyr. Bajalar, ynha aragyňyz, ynha çöregiňiz. Meň-ä ertir iş, dynç aljak bir meýdan. Ýaman arkaýyn oturyň, edil öz öýüňiz ýaly. Aý, bor bolsa ýatyber-de, ýatyber bolup. Aý, bular tapjaň üstünde içip otyrkalar mellegiň içinde örkleriňi geçiň, sesi gelýär diýýä. Aý, ýaňky üç baja, Aý, dawaý, munça bolanyna görä, geçiň, süýdi bilenem içeliň-laý diýip. Erse stakanyny alypdyr. Bir çüýşe arak alyp. Mellek dörtli duran geçini ýatyryp, güýlüp, emip, aragam içip, geçiň dibinden zakuska edip gelip ýatypdyrlar tapçaň üstünde. Yzyň men ýaly irräk gelip turýany bardyr-da, namaz wagty. Aýak ýoluna gidip barýarka şeý diýip seretdir-de, Agşam gemen geçiler teke diýýär. Dört-bäş sany ol içip otyr eken. Eje transformator näme bolýar diýip sorapdyr biriniň ogly bolan. Transformatorum oglum ol kakaň ýaly aparat bolýar diýipdir. Alanda iki ýüz ýigrimi alýar öýede ýüz kyrk äkelýär diýýär. Mekdebiň işinde gowy peýan nur ekeni aýdyma hiňlenen ol açdym aýlaýyn myllyk diýip. Her okuwçy çykyp barýar. Salowmaleýkim agam.

Mal, maladis ýaş. Jigim diýip, jübüsinden çykaryp, dört manat beripdir-de ýa okuwça. Okuwça ajy göräp, Hä, ýalňyşdym-ow, on näýmeli ekenim diýip. Samolýot uçup barýarka gepläpdir, iki dwitelem otkaz etdi, paraşut paýlarlar bökmeli. Garagum çölüniň üstünden uçup barýas, galan ýeriňiz-ä awtobusy äkitýärler, awtobus garaşyp dur diýip. Beh! Äý men ýa welin gapyň agzyna Ine bu nädende açylýar o paraşut diýipdir-de. Aň howada gaýyp başlaňda oňa çen saraýaňda gyzyl ýüpi çekýäň açylýar diýipdir. Äý bilen gaýyk gelýärkä oňa çen saraň gyzyl ýüpi çekýär ol gyzyl ýüp eline gelipdir-ä açylmandyr-a paraşut. Ýa gaýdan ol edýär paraşut açylar diýibä sokdular bolşy bir awtowuzy. Samalýot uçýar. Amerika barýan welin, Amerika barýan welin iňlisçe bilemok diýipdir biri. Ýa iňlisçe meňzeş diýipdir, türkmen dilini haýaljak aýdaýmaly diýipdir. Iňlis dili bolýa-şo diýipdir. Eblem aeroporta düşüp, taksiň ýanyna baryp, Salam. Meni şu adrese äkitsene diýip. Salam ýör min maşyna. Maşyna minip duran nireden sen Türkmenistandan menem Türkmenistandan onda näçülik ikimiz iňlisçe gepleşýäk diýesin. Hä näme diýdi men jaý toýda jaýyň üstünde aýdýan aýdym diýipdir. Ýok inim şu oturan ýeriňem bolýa oturan ýeriňde aýdyber diýse ýok merdiwan tapamam men jaý toýda jaýyň üstünde aýdýan diýse oturanda nir aýdýa diýdi inim sünnet toýda nirde aýtýaň diýdi. Iki goňşy Çary bilen Esen uzak gün içipdirler. Aly goňşy-da Me goňşy, Getir goňşy-da Me goňşy bolup. Öýlän dörtlerde Çary aýdypdyr, Dawaý, aýal-eşik geýip ýola çykaly, goňşy tanaýalarmyka diýip. Aý, dawaý-da dawaý bolup, hersi öz öýüne dagap, gapdallaram assanawuk ekeni. Çary aýalynyň eşiklerini geýip baryp duran ostanokada bir daýza otyr diýýärler. Baryp Salam daýza diýip duran. Salam Çary diýipdir. Tanadylar-eý diýip Çary gaýdypdyr yzyna. Köýnegi çalşyp ýaňadan ýüzüne şpaklýoka baryny edip prçoskanam kilepatyraňky ýaly galdyryp. Ýaňadan barypdyr, ol daýza ýene otyrdy. Salam, daýza diýipdir ol. Salam, Çary diýipdir. Daýza, sen meni nirden tanaýaň-aý diýse, ýaňky daýza ýaşmagynda aýdypdyr, Äý, Çary, men ýa sen-ow diýen. Oglum, ýagdaý bowka öýereýin diýipdir birisi. Gözüň dikýäniň, hymysym edýäniň barmy diýse, Äý, kaka, pylanyň gyzy-awa diýse, Oho, oglum, ol seň bilen dogan diýipdir. Onda kaka diýipdir, Ustaslamyz we klaskomyz planyňyz ohow oglum ol diwajdy dogan diýipdir. Aý onda kaka özüň tap beräýmeseň diýip o jaýa geçipdir. Ol ýaňky oglanyň ejesi, Kakaň näme diýýä diýip, Öýerjek diýýä, planyň gyzyny alyp ber diýsem dogan diýýä, planyň gyzyny alyp ber diýsem diwajdy dogan diýýä diýip, ýaňky oglanyň ejesi aýdýa diýýä, Kakaň ýalan sözleýä oglum sen bul owal däl diýýä.
Eger-de
Segsen ýaşly bir ýaşula atuw beripdirler-ä suduň zalynda. Iň soňky sözüňi aýt diýse, gawun iýjek diýipdir. Eý, gyşyň içinde gawun nirden tapar diýse, howlukýan ýerim ýok diýýär. Doska aýak diýip ýazypdyr diýýär ol men ýaly ikelikçilerem. Oglanlaň men ol märekä görneýin-dä, diýip, obanyň içinde bir märekä barypdyr. Ol palataň orta arasynda ol molla aýady okap otyrdy. Aýada goşulyp gaýypdyr. Birki günden soň şu Jumalara-da görneýin-dä, diýip barypdyr. Ol ýene şo molla diýýär. Palataň orta arasynda aýady okap otyr. Aý, aýada goşulyp gaýypdyr. Dört-bäş günden soň Juma pahyryňam iş zadynda görnemok-aý, baryň-da, diýip barsa, ýene şo molla diýýär. Palataň burçunda aýady okap oturan. Obadaşyndan sorapdyr-eý, haýsy märekä barsaň şu mollalaý, an beýlekiler diýipdirler. Obadaş aýdýa-diýýä, diňläbere agam, palata bilen bile berilýä diýýä. Ýar diýip oglanlaň biri popygaý satýan eken-dä. Muňa bir dul gelin barypdyr-da, Popygaý bahala diýýä-diýýä-dä, bu näçe diýse, million, bu näçe diýse, iki million, bu näçe diýse, iki ýüz dollar diýipdir-dä. Bu popugay näme üçin gymmat diýdi bu hakykaty aýdýar diýipdir. Aýanky dul gelinem iki ýüz dollar berip alyp gaýdypdyr. Öýüne äkelip kapasany açýar ol popugay öýüň içinde uçy ýypyrlaýa aýlanypdyrda kapasanyň üstüne gonup-dyr welin ýanky dul gelin popugaydan sorapdyr men kim diýip. Popugayam sen jelet diýipdir. Aý muny tutyp kapasa salypdyr-da eltipdir Çaryň ýanyna. Al muny, getir meň pulumy. Munyň maňa hapazasy ýok ýa diýip. Aý Çaram söwda gaýtarylanok diýipdir, bir hepdeden ýol gaýdyp agzyna hapaza dalmaz ýaly ederis, muny düşündireris diýipdir. Aý bolupdyr bir hepdeden barypdyr ol hana popugayň diýipdir näme sorasaň soraý diýipdir ol ýaňky gelin popugayň ýanyna baryp men kim diýipdir ol popugaý sen dünýede iň mähriban zenan diýipdir meň ýanyma bir adam gelse näme diýmeli diýsem mähriban zenanyň ýanyna gelen mähriban adam diýmeli birden üç adam gelse näme diýmeli diýipdir ol mähriban zenanyň ýanyna gelen mähriban adamlar diýmeli.

Nädip? Aý, baryň gidiň-aý, diýip. Bu onünden soň aýaly gelipdir welin, kurortda ikinjisi bilen surata düşüpdir-dä bular. Ähli zadyň üsti açylaýyn, açylaýsynka diýip, ýaňky gara adam duwwak bolupdyr. Bu kim-eý? diýipdir-de. E, görýäň-ä, owadan maşgala. Kurortda bile boldum, joram, tanyşdym, diýipdir. Ýöne ýaman bolgusyz gelin eken diýipdir. Günde ol erkek bilen ýitdi diýipdir-de. Aý, bolýa, üsti açylman ulaýdy. Ikinjisiniň öýüne barypdyr, ol üç açylýan aýnaň öňünde o surat otaýda-da dur diýen. Öz aýalyny görkezip, Kim-eý bu diýipdir-de. Kurortda bile boldum, ýaman gowy maşgala eken diýipdir. Asylly maşgala diýipdir. Bile ýaşadym, jola boldum. Äri bilen bardy, äri bilenem gaýtdy. Glawwraç aport geçýär diýdi kabinetlere, palatalara. Birinji palata giripdir, ol garry ýaşuly otyr eken ol. Näme bolýar ýaşuly, salowmaleýkim diýdi. Ogulaý indi-ä gowulaşdy diýdi. Näme boldy? Operasiýa.

Salowmaleýkim agam gowumy ýagdaýlar oba näme bolýar aparatda näme aparat demir oýa ýyrtdym seretýärler meýdi ýoda çalýarlar arz şikaýatyň barmy diýipdim hop gidip barýar Ay bor yaşıl ketelin öýi ýyly bolmaz aýrylyp gider diýip. Üçünji palata ýetdi ol ýaşa ulan otur diýip. Kala tilde bilen kelle sorulgy. Gowmy nime ýagdaýlaň? Gowy. Näme diýip dur? Operasiýa diýip. Näme operasiýa? Anginama ýetdim diýip. Gowmy özi? Seredýärlermi diýip. Gowy ýoda çalýarlar diýip. Arşykaýadyň barmy diýip dur. Hawa diýipdim. Näme aýt diýipdim. Gaýrat etjä medsesralaň aýtsana maňa birinji çalsynlar-la diýip.